Kuno lale ishee bushraa ni beeka caffee aananii shunkurtaa dhaabeeti shunkurtaa dhiirra irra kishte duuba. Tokko intalti dhalattee fi maqaa fitinaa baase jedhan duuba. Maqaa fitinaa baase jedhan. Aboo ma akkana goote sheeka jennaan rabbiin innamaa amwaalukum awlaadukum fitinaa jennee fi jedhan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Warreen asirra taa'anii reefu dhaamsa adda addaa nuu dabarsan adeera keenya Khabiira Maashaa Allah Rabbi jazaa isaa haa kafaluu akkuma kana Najiib fi Ustaaz Najiib Ustaaz Saadiq dhaamsa isaan nuu dabarsaniif hedduu jazaa Rabbi haa kafaluufi. Adeerri keenya dhugatti diredhawaan tinnishuu Itoophiyaa jedhaniini adeerri keenya dhugumatti adeera keenya ka diredhawaati dhuga warri toofiq ufit dhiheessee akka muuxannoo sarraa qooda fudhataniin dhaamaaf dhuga ustaaz najii binnaa ustaaz saadiq

maashaa allah obboyyan islaamaa wanni ar'aan tana barnaamija kana banaa atummaan waan feete filadhu jedhanii naa kennanii anumaan waan fedhe filate inshaa allah wanniniin file sun

Jennaan sahaabonni Nacuuzu billaahi minal fitani maa zahara minhaa wamaa baxan ja'an duuba. Ajaja godhe ju'uu sodaattanin isinin sodaadhe malee silaa amma anilleen akkas ja'aan isinin ja'a duuba. Fitinarraa maganfadhaa ta dhokattee fi ta mul'atte hunda jennaan sahaabonni Fitinarraa maganfanna ta dhokattee fi ta mul'atte hunda jedhan Nabii bira taa'anii Sallallaahu aleyhi wa sallam. Fatanaa hedduu jira duuba. Fatanaa gurguddoo osoo namni jiruu duniyaa tanarraan deemne fatanaa gurguddoo ilmi namaa jiruu duniyaa tana keessa dabarsuutu jira duuba. Fatanaalee tana

Fitnatul ma'aasii tarree dheertuudha. Tarreen dheertuun tun akka reefu adeera kiyya kabiira hafarsan sanitti na hafarsuu sodaadha duuba. Akka akkas nan goone anumaatu uf gabaabsee ijibbaata godha yoo rabbi fedhe inshaa Allah. Fatanaan duraa ta sin laaluu feenu Haa haanuma jennu malee akka adeeraa saniitti illee ofitti hin dhiisu ani fitnatu gurbaa waan ja'an duuba. Gurba mee fatanaa tanaa laallatu. Maal jechuudha fitnatul gurbaa keeysummaa amantiin tun keeysummaa ta'u. Keeysummaa nama tokko ka biyya hin beeyne dhufeen keeysummaa jedhaniini. Keeysummaan afaan keenya hiikaan barbaachisu. Amantiin tun fitinaa amantiin nama harkati keessummaa ta'uudha duuba. Fatanaan tun irra heddumminaan eenyu qunnamaa jirti? Eenyu mudatti? Furmaanni isiidhaa hoo maali? Laal maali furmaanni? Namni keessummaa ta'e hogga nama abshiir ju'uun dhabe kana nyaadhu kana dhugi ja'an keessummaa garaan rafaa ja'an. Afaan keenya ni beeytaniimi makma isatti Kana nyaadhu kana dhugi yoo jaan keeysummaa garaan rafaa jaan tun Keeysummaa qoree sadii itti jiraa jaan ormi keenya qoree sadii irra jira jaan Qoreen sadeen takka gama boodaa kana jirti takka garaa kanarra jirti takka fuularra jirti jedhan duuba. Kuni amma afaan Oromooti. Qoreen gama duubaa jirtu san hogga namni ol seene taa'i hoggaa jedhaniin qoreen duubaa sun buqqaate duuba. Qoreen fuularra jirtu hoggaa namtichi ol seene fuula ifaan yoo qeebaltee ta fuulaa sun irraa buqqaate duuba. Waan Rabbi sii kenne xiqqoo qabdu yoggaa dhiheessite qoreen garaa sun irraa buqqaate jechuudha. Qoree sadeen tanaa jira duuba. Gur keessummummaan kana qabdi duuba. Amantiin qoree sadeen sanuu namarraa buqqaase hin qabdu. Kun sadeenuu dhaabbatutti hin jirti duuba.

Jannataa jiraaf, jiruu gaarii jiraaf, raahaa jiraaf, gammachuu qalbii jiraafii jennaan eenyu ormi sun yaa ergamaa Rabbii jedhaniini. Jennaan Nabiin maal jedhe sallallahu aleyhi wasallam warra yoggaa ummanni bade ufii toluu jedheeni duba. Ummata badee wajji kan banne gaalli biyya oole fakkaata warra hin jenne Sheikh Husseen biyya ija takkaa dhaynaan ija takka qabatan jee jedhanii bar. Laal dubbii kana qacelloon laalaa duuba. Kun amantii keessatti miti. Maslahaa duniyaati malee amantii keessatti biyya dhaqan hin fakkaatan. Gaalli biyya oole hin fakkaatu ka amantiidhaa. Ufuma fakkaata malee. Bishaan lafarra yaa'u fakkaata jedhan. Eewa, dhuga. Bishaan amantii immoo ufuma fakkaata malee lafarra yaa'uuf hin fakkaatu duuba. Maqmaayisi kun amantitti hin deemu duuba. Biyya tiyya takkaa dhaqan iyya takka qabatan jechuun nama masaaliha jiruu isaatiif deemu malee diinii mi. Diin tokkuma bahattis, dhihattis, kaabab, kibba bakka hundatti inni tokkuma dhuga. Laa yatagayyar walaa yatabaddal. Maal jechuudha? Warri nabiin hadiisa kana keessatti faaruu guddoo tanaan faarse kun warra hoggaa ummanni bade ufii tolu duuba. Ka nama bade wajji hin badne, ka warra diigame wajji hin diigamne, naamus dhablee wajji ka naamusa hin dhabne, warra diin isaa gurgurate wajji kan gurgurre ka tolu duuba. Riwaayaa gariitti yuslixuuna maa afsada annaasu waan namni balleesse ka tolchan, waan namni bocole ka xaliileessan, waan namni laaqe ka adda baasan, Badii ummata ufii bira dabranii ummata tolchuudhaaf tattaaffii ka godhantu warra kana yoggaa amantiin gama keessummummaa deemte ahkaamni isiidhaa tokko tokko wallaalame wanni gariin irraa irraanfatamte yoggaa nam tokko taa'ee wanni akkanaa akkana shari'aan islaamaa akkana jette yoggaa jedhan haarawa nama taatu nama garii tana takkaa waan dhageenye Sheikh Aboluu amata hammanam kaaddamee, amata hammanam bira taa'ee, hadi, wan amma ati himtu kana takka Rabbi hin dhageessifne, hanga ja'an ta'uu kana keessumummaa jechuun maanaan isaa duuba. Warreen rakkoo ummataatiin dhaabbatanii nama dogoggore sirreessaadha, ha wallaale barsiisaadha, ha rafe dammaysaadha. Tattaaffii godhan yeroo kana keessatti jannataatu isaanii jira jedhe Nabiin sallallaahu aleyhi wasallam. Yoggaa hadiisa kana riwaayaalee amma asii qara'amte tana laalle, riwaayaa adda addaa ta bakka kanan laalle, ghariiba jechuun warri islaamummaa wajjin keessummoome jechuun warra na warra bade wajjin badin, ka warra diigame wajjin diigamin, ka warra uf irraanfate wajji uf hin irraanfatin, ufis eeganii ummata fiitiis diin saanitii fi Iimaana isaanii ummata irratti ka eegan, warra kanaani ghurabaa'a je'en. Kana warri milkaawe duuba. Xuubaa darajaa ja'an kennaniif duuba. Faaruu taphaatii miti duuba. Ma'ragiin tun, ulfinni kun, ulfina taphaatii miti duuba. Ulfina kana arkate warri kun duuba. Maal jechuudha? Ormi kun warra amantii ifiitiif hinaafu, warra ha. Maalummaan amantii isaanii itti dhagayamtu warra dogoggorri ummata isaanii itti dhagayamu, warra diigamiinsi ummata isaanii itti dhagayamu ummata tolchuudhaaf warra dhaabbate jechuudha duuba. Ammas ni keessummoomti jechuun hogga keessummoomte firraa dhiisanii biraa galan jechuudhaa miiti. Akkanaami hubantiin isaa duuba. Akka riwaayaa tana laaleetti amantiin bifti isin itti keessummeessu bifa lama duuba. Takka ummanni amantii islaamaa ba'atu ummanni islaamummaa qabu diiniif ummata amantii islaamaa hin qabne keessa mudachuudha. Akka amma nuti mudanne kana gandi keenya ni falmatee jibbi roorroo jedhee jarri dilli kun as tattaa'e malee silaa amma warri kunis warra akkas mudaterraa eeguudha. Biyya amantii biroo qabdu ta aadaa biroo qabdu keessa amantii birootin amantii islamaa ba'atanii dhufuun kun gurbaan takka tana duuba. Gurbaan keessummaan takka tana duuba. Li'annahu ummanni keessa qubannu kun aadaa teenya hin beeku, amantii teenya hin beeku, naamusaa fi akkaataa keenya tokkollee hin beeku. Wan nuti dalaynu hundi itti haarawa dirqumatti

Mana salaataa bakka itti salaatan goosisee dhiirti as keessa jirtu rabbi jazaa isin yaa kafalu dhiira yoggaan ju'u dhiira gamanaan tetteen sana qofa jechuudhaami warruma jajjabaa jechuudha biyya teenyatti dubartiis jabduun dhiira bar intalti tun jaanii duuba akkana afaan itti haasawaa jiru malee ummata dhiiraa ka kootaa fi jaakeetaa kana jechuu kiyyaa miti. Akkas jechuudhaan nama jabaa hundaan dhiiruma jedhanii rijaal jedhanii kun bar zakar wal unsaa wal unsaa jedhama bar jinsiitti hoggaa deebiin rijaal hoggaa jedhan jinsii lachurraa'uu saala lachurraa'uu nama jabaa rijaal jedhanii warra kanaatu barsiise malee gurbaa jedhanii hin biyya kanaa keessa hoggaa mudatan tana takka gurbaan duuba keessummaan takka tana Keessummummaan lamaanii ta biroo jira, ta biyyuma Islaamaa keessa namni keessummaa ta'u. Ulamaa'iin dhugumaan diinitti harka marate, ummata ummata isaa keessatti keessummaa ta'e inni nuu, afaan isaan beeynu wama ajaa'ibaa takka odeeysaa, jaarsi, qaallichi kun, sheeytichi kun qub tokkon nu dhaabe ja'aan ganti duuba. Achuma gariiba ta'e duuba. Gurbaan biyyuma Islaamaa keessatti si jiru, gurbaa yoggaa ja'an, keessummummaa yoggaa ja'an,

Akkana gurba keessummummaa yoggaa jennu jihaa hedduu bal'isanii laaluu nama barbaachisa. Biyyuma ufii keessatti amantiin keessumman ni deebiti, biyyuma ufii keessattis ulamaa'iin ummata fiise keessatti ummata ulamaa'iin dhugaan diinii dalagu ummata isaa keessatti keessummaa ni taha. Namni da'awaa Islaamaatiif dhaabbatu, ulamaa'iin da'awaaf dhaabbatu, ulamaa'ii da'awaan goone keessatti keessummaa taya duuba. Warra Al-Mutaqaa'idiin, warra jilba maree, harka maree taa'e, kana biratti ghariiba deebi'a duuba. Li'annahu waan haarawaan deema jedhan duuba. Akkana bifa adda addaatiin amantii keessa wanni akkanaa dhufa. Hoggaa kana ni dhiisan jechuudhaami. Laa tastawxish min al-haq min xariiqi al-haqqi liqillati saalikiin karaa haqaa kana namni isa deemu xiqqaatuu jecha hin humnaawin ati.

diiniitti raahaa godhatuuma. Odoo duniyarrallee nama dhabee sa'ellaanuu saahibban kiyya ni dhumanii, edaa hin jiranii, edaa Abbaa Bakri fa'a, edaa Umar fa'a hangan du'ee isaan dhaqqabu obsuun qaba ja'atuuma. Maal je'e sa Suleymaan Iddaaraanii je'anii sa Ahadu Salaf, Low shakka annaasu kulluhum fiddiini maa shakaktu ana je'e duuba. Odon duniyaan guutuun amantii tana shakkite an kophaa tiyyatti hin shakku jechuudha. Shuuf laala. Namni haqa qabate yeroo hunda xiqqaadha. Waqaliilun min cibaadiyya shakuur jedha Rabbi subhaanahu wa ta'aala. Waqaliilun maa hum jedha duuba. Wamaa aamana ma'ahu illaa qaliil jedha. Nama tokkoo gaaf tokko du'aa'ii godha. Allaahumma ja'alnii minal qaliiliin. Allaahumma ja'alnii minal akkana jedha jedha. Yogga kana Umar bin Khaxxaab maal du'aa'iin akkanaa jechuun kee kun maal jechuu keetii? Yaa Rabbi warra xiqqaa san irraa na godhi, yaa Rabbi warra xiqqaa san irraa na godhi je'ee du'aa'ii godha. Maal jechuu keeti jennaan Rabbi hin dhageenyee Qur'aana keessatti ka ju'u wa qaliilun min cibaadiya shakuur je'een namtichi duuba. Namni na galata kiyya beeku waa xiqquma Rabbiin hin jenneeyii warra xiqqaa san na godhi jechuu kiyya. Jennaan Umar maal je'e jan sa yaa ajaa'iba Rabbii kana kullu naasi afqahu min Umar sa namni hundi Umar irra aaliima je'e jan Umar duuba. Sa namni hundi narra aaliima je'e jan Umar duuba. Waan kana akkamiin namtichi kun hubatee itti dhaqqabe aayaata kanarraa anuu kan ittiin dhaqqabin jechuu isaati duba. Izan abshiru hin humnaawidha. Karaa haqaa haqa ta'uma qofa laalta malee namni itti heddummaatu miti xiqqaatuu laami. Akki jedhan hoggaa wanni ati barbaaddu waan qaalii taate Saahibni kankee ni xiqqaata jaan duuba. Namni waan rakishaa barbaadu tuulaadha duuba. Lakkuma waan qaalii barbaadduun saahibni si xiqqaata duuba. Kana hayni duuba. Haqa akkana beekanii qabatan. Izan wasa akkana jechu maanaan. Ibnu Teemiyaan akki jedhe rahimahullahu ta'ala. Aayah, hadiisa, kana irratti wasayacuudu gariiban jechuun kamaa bada'a jechuun kun ma'na laxiif ma'naa ajaa'ibaa dhokatuu takkaa as jiraaya. Gaafa duraa keessummummaa tureet keessaa baheemi akkanuma kanaami. Gaafa duraa biyya makkaa keessatti nam tokko qofaan, nam lama qofaan, nam sadii qofaan amantiin tun geggeeffamaa turte keessummumma turteemi akkasuma hafte moo keessummummaa san keessaa baate? Deebisaa akka gale keessaa baate. Akkanuma fakkeessunuu maanaan isaa jedhan ammas hoggaa amma asitti gariibummaa fakkaatu kana keessaa baati jechuudha maanaan duuba. Ragaan kanaa hunoo jarri keenya amma gaasilaa nama ol kaasanii dubbisuun hin ta'u warri dura biyya tana dhufe akkam ture hangam takka rakkachaa turan Amata kudhanii fi kudha shanii as yoo maaltu argame? Akkuma gaafa dursan jiran moo jirjiiramaa dhufe? Akkanatti hiikama duuba. Keessumummaan irraa bahaa deemti malee akkuma qabdeen tarree qabri ittiin galti jechuudhaafi. Akkatti hubachuun gaariin warra tokko ka da'iifa ta'e ka qalbiin isaa da'iifte Al-Mutasaaqixuun, Warra hamileen isaanii kufte, warra qalbiin isaanii cabxe, warra jilbarra lafa dhawee kuun mudhiin cittee amantii keessatti, waan biroo keessatti maashaa Allaah mirqaanni isaanii sa'aa 24 irraa hin dhaabu duuba. Amantiin deebinaan daqiiqaa 5 masgiida ol seennaan hoggu 50 amoommata duuba. Imimmaan ija irraa dhumee duuba odoo jiru. Warreen kun hoggaa hadiisa kanaa dhagayan khalaas silaa keessummumma deeme jee mii maaltu keessummumma irraa baasuu danda'a mii nabiin hin jiru firraa ciisaa lulluuqadhaa ka ji'us numa jira fi hadiisa kana warri kana hubate ni dogoggore jee ibnu teemiyaa rahimahullahu ta'ala akkanaani Hin fid jabaadhuu mudhii tee jabeeysii keeysummumma irraa baasii akka warri si duraa keeysummumma irraa baasetti keeysummumma irraa baasii seenaa tana galmeeysi jechuudha malee ciisi jechuudhaa mitii yaa ciisi jechuudhaa mitii yaa ragaan kanaa ragaan kanaa nabiin keenya sallallahu aleyhi wasallam Hadiisa hedduu keessatti waan kana fakkaatu ragaa ajaa'ibaa nuu fide jedhan duuba. Maal ka ji'u Nabiin sallallahu aleyh wasallam Layabluganna haadha diinu maa balaga leylu wannahaarti jedhan Nabiin sallallahu aleyh wasallam. Amantiin tun gahuuf jiraatti bakka halkanii fi guyyaan gahe gahuuf jiraatti jedhan Nabiin sallallahu aleyh wasallam. Gaafa Nabiin akkas ji'u jaziiraa Arabaa keessa Makkaa fi Madiinaa gaafa Nabi Muhammad lubbuu isaatiin jiru amantiin bal'inni isiidhaa biyyaa xiqqoo takka keessaa hin baanee ture duuba. Sataftahuuna Misra, sataftahuuna Iraaq, sataftahuuna biyyuma dila tanaa'u Nabiin sahaabaaf baay'ee lama seene. Kisras ni cabsitan, walatunfaqanna kunuuzuhaa fi sabiilillah biyya tana hunda Nabiin baay'ee lama seeneef duuba. Naannoo isaa sanuu Iraaqumaa fi Iiraanii fi Misraa fi biyyuma tanaahuu sahaaban kiyya cabsuuf jiraata je'ee baylama seeneef jiruu nabitiin biyyi tun hundi haaluma firra jirti duuba. Layablughanna haadha diinu maa balaga leylu wannahaar bakka halkanii guyyaan dhaqqabe hunda amantiin tiyya tun dhaqqabuuf jiraatti jedhe nabiin sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa rasuulullah sallallahu alaihi wasallam. Eegaa aduu guyyaa sanii amantiin takkaa deemurraan dhaabbanne Kana amma yoon nin hima je'e keessa dogoggoruun sodaadha, Sheekh Yuusufii fi Sheekh Jibriil fa'aaf hin dhiisa duuba. Amantiin tun eessa akka geesse, biyya Awurooppaa fi Ameerikaa biyyoota amma jirru tana hulaan isiin hin dhadhawin hin jirtu, Alhamdulillaah. Abbaan fedhes dhoorkuu hin danda'u je'e, zaalimnis dhoorkuu hin danda'u, funyu qurqurit maa balaga al-leylu wan-nahaar gahuu jiraate je'e Nabiin keenya, Sallallaahu aleyhi wa sallam. Hadiis akkanaa kanaatu jira duuba. Rafaa jechuudhaami hadiisni reefu hiikkan isaa duuba. Mudhii teeysan jabeeysaadha waan kanarratti xiyyeeyfadhaa jechuu nabiin sallallahu aleyhi wa sallam baylama nuu seene duuba. Duuba bifa kanaan hadiisni gurbaa kun sahaabonni adda addaa taabiciyyoonni warreen hadiisa kana qaceellotti hubatan Warri nu dura kutan hundi yeroo isaanii irra dalagaadha, osoo hin jilbiibbatin keessummummaa tana irraa fachisaadha. Ilaa guyyaa keenya ka har'aa kana gayan duuba. Akki je'e Hasanul Basriin rahimahullah, Al-mu'minu fi duniyaa kal-ghariibi, Namni mu'minaa ka duniyaa gubbaa jiru, Akkuma keessummaatu jedhe Nabiin salat kun fi duniyaa ka'annaka gariibuun ow caabiri sabiilii namni duniyaa irra jiru akkuma keessummaa karaa dabartutti fayyadadhaa nuun jedhe Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam maanaan hadiisaa mudhii teeysan jabeeysaa hamilee teeysan jabeeysaa kheyrii jirturraa fayyadadhaa diin rakkoo san keeysaa baasaa jechuudhaaya Ammaas hadiisa kanarraa wanni ilaalle keessummummaan walii galaa amantii tana mudattu duuba. Biyya gariitti keessummaa ta'uun mala biyya gariitti nagaya qabdi duuba. Garii ahkaama isii keessatti garii waan ahkaama amantii keessatti keessummummaa ta'uun mala ammoo irraa garii keessatti nagaya qabdi duuba. Waliigalatti, amantiin keessumma deebitee duniyarraa dhaamtee dhaammatti jechuun kana Rabbiin hin goone kana Qiyaamaa Aakhiruzzamaan gaafa Qiyaamaan dhaabbatti jedhan waan namni laa ilaaha illallah jiru dachiirra jiru Qiyaaman hin dhaabbattu kan Nabiin jedhe sallallahu alaihi wasallam gaafa Rabbi Qiyaamaa dhaabuu deemu yoo taate malee haala akkasii Rabbiin Islaamummaa hin munne jechuudha duuba. Duuba bifa kanaanii ee hadiisnan hedduun amma reefu isinii qara'u kanaan keessummummaa tana akka hin mudanne namni haalli kun isa mudate mudhii isaa jabeessee amantii keessummaa irraa haa baasu jechuudha malee nabiin sallallahu alaihi wasallam wanni nuun jechaa jiru galaa firraa taa'a Yoauu galaa firraa ciisaa dhaa miti yaa layablughanna haadha addiinu maa balagha alleylu wannahaar je'e nabiin sallallahu aleyhi wasallam bakkaa halkanii guyyaan gayee maa min beytin laal maa min beyti madarin walaa hajarin illaa adkhalahu allahu haadha addiin mana biyyeen jaarame ta'uu mana cafaqaa ta'uu

Rabbiin naquuf jiraata, mana biyyee fi horofa, mana daaw'itii fi dhagaadha hunda Rabbiin amantii tana naquudhaf jiraata jee Nabiin keenya Sallallaahu aleyhi wa sallam. Izan ma'anaan hadiisaa Ibnu Teymiyaan jechaa jira rahimahullaahu ta'aalaa, galaa ciisaa jechuu osoo hin tahin, ghurbaa tanarraa amantii baasuudhaf mudhii teeysan jabeeysitanii,

Hiikkaa biroo itti hin barbaadin yeruma akka amma jirruu tana duuba naamusa tiiyfachuun, satri irra tiiyfachuun, adaba irra tiiyfachuun, diinii irra tiiyfachuun, salaata irra tiiyfachuun akka nama dhamala qabatuut taate ammaahuu akkasuma duuba. Isin hundi akkasuma keessa jirra duuba. Ciniinnachuu namarraa feesisa duuba. Waan si gargaaru hin agartu duuba. Nama yaadan si gargaaru, ka hujiin si gargaaru, ka waan ati calaqqisu kana calaqqisu tokkollee hin argatu duuba. Kana jechuudha maanaan isaa duuba. Nama gaafa kana waan kanarra tiifate galata nama shantama keessanii arkataa jeen nabiin sahaabaadhaan sallallahu alaihi wasallam. Sahaabonni dubbiin dhibde.

Hay namni gaafa san diinii dalage sawaaba nama shantamaa arkata ka jete kun shantama keenya moo shantama isaaniti a'aa shantama keessani jee nabii sallallahu alaihi wasallam mee fakkeessaa laala amma anumaa fi atiin kun sawaaba sahaabaa shantamaa ni fuuna jettee qalbii ni fakkeessite qalbii nama Dhiira gaafa san ciniinnatte qabsoon saanii qabsoo gaafa sahaaban godheetii gadiimi dubbiin dalaguma sahaaban maaliin hiree san argate wayi zamanaani dalagaan argate wanni gaafa san sahaaban itti dalage quraanni numan jiru wayi dulloome zamana cinqii kana atis namtichi muslimaa kun yeroo kana keetii hoggaa ciniinnate sawaaba sahaabaa shantamaa

Shakuma Mbaringa. Kuni kana duuba. Yaa waraaboo maaltu yeedalloo maaltu kasi gorsa jennaan mataa waraaboo halafataa oo kana jette yeddoo. Adeera kabiira irratti gorsa fuudhee bartanaami. Duuba kuni kana jara keenya. Talamaanii fitinaan fitinaan lamaanii tarraa ilmi namaa baqachuu barbaachisu. Fitinaa aqiidaa keessa nama dhuftu duuba. Bakkiti aqiidaa bakka jabduudha duuba. Allaaha qofa gabbaruu, waan tokkollee'uu Rabbi sharaysiisuu dhabuu, waan namni hedduun itti fattaname duuba. Namni hedduun Rabbiin ilma namaa kana waa gabbaruuf uume duuba. Xabuma xabi'uma ilma namaatuu jaan waa gabbaruuf uumame duuba. Yoo karaa anbiyaa kana Rabbi isa qunnamuu baatee karaa kana dhabellee, wahuma arge haadhee, wahuma arge naannessa malee akka kalee Sheeyni nuu himee san qullaa taa'uu hin ta'u ilmi namaa tun. Abadan qullaa taa'uu hin ta'u. Asiin ilmi namaa hedduun mokkoramee, Rabbi dhabee, waan barbaadu argachuu dhabee, ibaadaan isaa sirriitti qaceeluu dadhabde duuba. Ibaadaa warra Rabbii tokkicha qabatee karaa anbiyaadhaa qabatee malee duuba. Warri kuun dura kaayoon isaa takka taatee Rabbi hirkate duuba. Tanaaf bakka kanatti Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa akka namni Rabbi biraa waan biroon gabbarre akka namni Allaha qofa gabbaruu Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam amata kudha sadii biyya Makkaa yogga taa'e xiyyeeffannaa asirratti kenne hogga salaanni hin jirre ha soomanni hin jirre ha zakaan hin jirre ahkaamni islaamaa tokkollee nu wani amma haasofnu kun gaafa hin jirre

Mee hayni Rabbiin gabroota irraa qabu maali? Ka gabroonni Rabbi irraa qabu hoo maali? Yaa ergamaa Rabbii! Rabbumaa Rasuula beeka. Izan haqqullaahi alal ibaad, hayni Rabbiin gabroota kana irraa qabu Isa qofa gabbaruu, waan takka itti sharraysiisuu dhabuu dha. Hayni isaan kun Rabbi irraa qaban ammoo, nama akkana Rabbi qofa gabbare Rabbiin azzabuu dhabuu dha jechuudha. Izan fitinaa bakka kanatti nama dhuftu,

Haqa kana barbaadaa, shirkii dheefaa, jallina dheefaa, ibidda gabbaraa turan. Warri isaanii ibidda gabbara. Ibidda kana dheefaa, bakka meeqa bitamee, bakka meeqa gurguramee, odoo bitamaa gurguramu, namtichi warra Madiinaa tokko bite duuba. Odoo bitamaa deemuu Madiina bitamee, iimaana arkate Nabi Muhammad biratti sallallaahu aleyhi wa sallam. Maal barbaada manaa bahe? Iimaana barbaada manaa bahe. Warra ibidda warri isaanii gabbaru san dheefa manaa bahe. Abuu Zarr Al-Ghifaarii ka kaleesha inni nuu hime, fitinaa fi jallina qowmii isaa dheefa, waan isaan gabbaran san dheefa biyya irraa bahee iimaana arkate duuba. Iimaanni Allaaha tokkichatti amanuun, Nabi Muhammad sallallaahu aleyhi wa sallam imaama godhatanii, duree godhatanii jala deemuun jiruu ilma namaa keessatti murteessaa waan taheef, Fitinaan biroo ta barbaachiftu fitinaa shirkiidha, ta jallinaa, ta gartee ilmi namaa jalaa bahuu barbaachiftu. Warri haqa barbaada, barbaada manaa ori'ee shirkii dheefa ori'e nama lakkooysa qabuu miti duuba. Sheekhul Islaam Ibnu Teymiyaan akka jedhe rahimahullah, shirkiin. Rabbii achitti waan biroo gabbaruun fitinaa dur ummanni ittiin mokkoramee Rabbiin Nabi Muhammad sallallaahu aleyhi wa sallam akka fitinaa san xaaharsuuf erge, isa durallee nabiyyoota ture nabi Nuuhi fi anbiyaa hunda akka dachii san xaaharsaniif Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa erge jechuudha. Fitinaan lamaanii ta ilmi namaa Marhaba amma isinirraa hin qeebala. Fitinaan lamaanii Fitinaan lamaanii ta ilmi namaa irraa baqachuu barbaachisu fitinaa shirkii ja'antu. Alhamdulillah ummanni Islaamaa Allaaha tokkicha gabbara. Haa ta'uu haalli tokko tokko wanni xiqqo haala namaa kana nama harkaa goggolom'achiisu yoo'aa'u faalleessu ilma nama dhufuun ni malatu. Kana ilmi namaa sirreessaa deemuu qaba duuba. Bakka aqiidaa yoo'uu ja'anitti shakkii hin barbaachisu duuba. Qulqullinaan Allaaha tokkicha watabattali ileeyhi tabtiilaa Rabbittichi citanii Rabbi ufii gabbaruu barbaachisa. Takka fitinaan irraa baqachuu nama barbaachiftu fitinaa shirkii ja'an tana duuba. Fitinaan biroo ta ilmi namaa irraa uf eeguu barbaachisu, fitnatu duniyaa wa zakhaarifihaa. Fatanaa ilmi namaa duniyaadhaan fattanamu, isii barbaaduudhaan, duniyaa barbaaduudhaan, yoowaawuu isii keessatti aangoo barbaaduun, ari'anii dhaqqabuuf fitinaa namni bakka kanatti diin irraa fattanamu odoo isii reebuu duuba tana amma isinin qaraayisa yoonin jee dogoggoruu of sodaadha akkuma reefutu duuba akkam duniyaan ilma namaa godhuu godhaa akka jirtu tokko tokkoo keenya akkam godhaa jirti ibaadaa rabbii bira dabarree Wahuma Rabbiin uumatti nuu godhe hirriiba, nyaata, dhugaatii, dhiibbaa irra fidde nu harkatti duuba. Akka itti rafnu nu wallaalchite duuba. Akka itti nyaannu nu wallaalchite duuba. Guyyuma tokko eegee qabaa jechu, eegee qabaa jechuun duuba. Gurbaa tokko inni tattaphata maal jedhe duniyaa tana ari'ee ari'ee ari'eetiin gaaf tokko eegee qabee jee duuba. Yoggaan eegee qabe buukii harkarra na luqqaafattee na harkaa kutte jee qarreeti duuba. Yoggaa isiin buukii harkarra na luqqaafattee qarree kutte miskiinummaan fiigaa dhufteetuma yaa amma keenyaa suma jirtaa jetteetuma harka na maratte jee. Maaliif akkana jedhi beekta? Kunoo lala ishee bushiraan ni beeka. Caffee aananii shunkurtaa dhaabeeti shunkurtaan irra rafishte duuba. Duniyaa ari'ee ari'eetiin eegee qabee buukii na harka luqqaafattee na harkaa qarree kutte jee. Oggaa isiin na harkaa kuttee ani buukii ilaale miskiinummaan fiigaa dhuftee yaa amma keeti. Asuma jirtaa jettee harka nan maratte amma akkasii harkaa wal qabnaa jee duuba. Cilli dilli dhabaa kun wanni itti dhukkaawe guyyuma tokko eegee qaba. Guyyuma tokko na salaammatti. Guyyuma tokko na millatti jechuudha duuba. Odoo nama mul'atteeyuu bar duniyaan dullattiidha bar. Amma nama dardaraa tokko ka dulloota jala fiigu amma misaal hin dardarii. Dullattii ilkee hin qabne ta fuulli wali shubame. Dardarrii wajji ni figaa? Yoo ni kofla nama je ilkeen irra hin jirre. Duniyaan bar dullattii abbaa ye gaafa aadam uumamtee bar. Atii dardara malee jiru. Dullattii kana jala kana fiigee fiigee odoo takkuma na mil'attee jedhanii Fitinaan asiin nama mudattu fitinaa guddoodha. Tokko fitinaa bifa adda addaatiin laalamuu dandeessii jedhan fitinaan bakka kanaa al amwaal wal owlaad innamaa amwaalukum wa owlaadukum fitna. Tokko intalti dhalattee fi maqaa fitinaa baase jedhan duuba. Maqaa fitinaa baase jedhan. Aboo maal kana goote sheekha jennaan rabbiin innamaa amwaalukum wa owlaadukum fitnaa jennee jedhan. Hammam takka rabbi ijoollee tanaan rakkata? Hammam takka ilmoo tun fitinaa nama gooti? Hammam takka rabbi wajji wal nama dhoorti? Hammam takka kararraa si baafti duuba rabbi namatti hin fedhinii duuba. Oduma wajji laaftu fedhii isii guutu fedhiin rabbii diigamti duuba. Al-owlaadu majbana mabkhala mahzana majhala. Hadiisa kana akka Imaamu Albaaniin sahiiha godhe dura. Nabiin keenya akkana jedhe sallallahu aleyhi wa sallam, ilmoon nama luynoomsiti jedhe duuba. Ilmoon wallaalan nama hambifti jedhe duuba. Ilmoon doyna nama gooti jedhe duuba. Ilmoon hiraarsituudha jedhe duuba. Rakkoon takka nama turte hiraariin bulta duuba. Namuma dura arjaa kana gaafa dardaraa Bakka hundatti nama afeeru, ka nama keessummeessu, hoggaa ilmoo takka buusee aanan bitu seene maallaqa lakkaa'uu seene duuba. Bakiila ta'e duuba. Namuma dur jayna jedhanii ganda keessa qabanii dadhaban ka kaan dhawee kaan fottoysu. Ilmoo takka yoggaa argate akkanuma mucaa kana lalee aboo ilmoon guddifadha narraa deebisee jedha. Kalaas luyna goote duuba. Mabkala majbala Mahzana, fitina dha jedhe. Tana Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa bakka kanatti fatanaan sii akka akkana taate nuu hime duuba. Agartee ilaala amma Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa aayaata hedduu keessatti waan akkanaa nuu hime duuba. Laala wanni kuni bifa lamatti ilaalama jedhan fatanaan tun duuba duniyaan tun duuba.

Re'ee san irra miitu je hanga namtichi duniyaa bololu ha darajaa barbaaduuf bololu amantii isaa miidhu yeeyyin sun re'ee san hin miitu je nabiin sallallahu alaihi wasallam. Yoggaa anfariirri kun akkana nu bu'e guyyaa ar'aa kanaaf bakka dhabne duuba. Nama hedduutu amma waan kanarraa agabe duuba. Maaltu agamse? Maaltu irraa agabse? Ni dhukkubsate? Laa rabbitti hin fedhin. Ilmoo duraa dhukkube? Laa laa lakki lakki rabbitti hin fedhin. Warraa dhukkubsate? Lakki rabbitti hin fedhin. Abbaa manaa dhukkubsate? Lakki rabbitti hin fedhin. Duuba yoo maal ta'e? Dalagaa. Hojii. Maa guyyaan tokkoon kun amatatti namni waan fedhuu takka sagantalleetti kaaya. Sagantaa tana asirratti wal qixxeessuu maa dadhabe gabrichi kun? Talaallii amatatti yeroo takka fudhatan tana maaltu isa agabse? Alhirsu alal maali? Galii xiqqoo takka argamsiisuudhaaf. Beeynamaa obboleeyyan keenya hedduu jira as keessa duuba. Hujii isaa dhaabee guyyaa kana rabbiif kennee yoo'u ruuhii isaatiif kennee hujii isaa dhaabee warri taa'us ni jira rabbiin naman dhabu hogguu takka illee namaatu rabbi dhaba malee katabaa gaatan katabaa isiniif hin malu abbuma rabbi dhabee fashala malee rabbiin naman dhabu ni qaba nama Alhirsu alal maal akkana khayrii heddurraa nama hongese. Fitinaadha. Fitinaan tun deemtee hogga fardii rabbii gaagaate. Deemtee yoggaa jum'arra dhiibbaa fite. Deemtee yoggaa fardii salaatarra dhiibbaa fite. Waajiba silaa ilmi namaa godhurra dhiibbaa fidde fitinaan tanaa olii hin jirtu duuba. Namni gabricha Rabbii ta'uu dhiise gabricha duniyatti deebi'ate. Ta isa abdu diinaari, wa abdu dirhami, wa abdul khamiisa, wa abdul khamiila, Nabiin sallallahu aleyhi wa sallam, Izaa shiika falan takasha, la izaa u'tiya radiya, wa in lam yu'ta sakhita. Akkana jedhe Nabiin sallallahu aleyhi wa sallam. Gabrichi maallaqa waa halaakame. Gabrichi huccuu waa halaakame. Gabricha waan dalagu'u. Yoo khen yoo arkate ni gammada yoo dhabe ni dallana jedhe. Maal jedhe nabiin yoo qoreen dirte rabbi irraa hin buqqaasin jedhe. Irra guddoo wahiitiifi qoree qoree xiqqoo dirtillee rabbi isa irraa hin buqqaasin wajji isa haa galchu jedhe. Nama rabbi dhiisee tanaaf gabra ta'e jedhe. Izan jiruun islaamummaan jiruu miizaana keesseef duuba. Jiruu malee diin tahaahi amantiin dala duniyaa malee taatii namni juu as keessa jiraachuu hin malatu. Ee dhugaadha hin taatu. Nyaatu malee hin qaraane yaboo gabroon kabiira fuu dawaadha jee laala waan beeku. Nyaatu malee hin qaraane gabroon kabiira fuu dawaadha jee. Kabiiruu nyaatu malee hin qaraane hojii warri keenya dhugaa mirriisu ni beeytami. Nyaatu malee hin qaraane gabroon kabiira fuu dawaadha gabroo midhaanii kana. nyaatu malee qara'uu hin danda'u kabii rafuu dawaa qaba jee duuba dhuga ee miizaanan nu harkaa badee bar amantiin miizaana nuu keeyse duuba miizaana haa eeggannu nuti gabricha tokko ka rabbiiti diini fi duniyaa miizaana eeguu nu barbaachisa duuba miizaanni tokkoo tokkorraan dha'uu hin qabu duuba laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum an zikrillaah laa tulhikum kullu maa alhaa an zikrillaah Cufti waan diini irraa waajiba Rabbi irraa nama qaarsee cufti siidhaa sirriidhaami duniyaa duuba. Duniyaan Rabbiin jibbu duniyaa tana duuba. Ta Rabbi wajji wal nama dhoorkitu, ta diin nama dhoorkitu, ta jiruu nama dhoorkitu, iimaana nama dhoorkitu. Ammoo akka duniyatti yoggaa fudhanne amantiin Islaamaa duniyaa takkaa irra hin ejjanne duuba. Hujitti ajajji, hojjatu ajajji duuba.

Hojjadhaa waan ilmi namaa haa barannu miizaana haa eeynu duuba. Waan ilmi namaa godhu hunda ni goona waan shari'aan nu dhoorkin miizaana eeyna duuba. Bifa kanaan fitinaa duniyaa jalaa bifa kanaani bahuu dandeenya duuba. Kanaaf hanga waraqaa sadaffaa sheekni fidu waan afraffaa moo sadaffaa afraffaa lakke. Afraffaan waraqaa tanallee niin jabeeffadha taarikaa. Hanga san hin eegu sadaffaa san hin jabeessa. Duuba maaliin jechuu fedhe amma ni beeytanii fitinaa sadeen tana amma fitinatul gurba fitinaa aqiidaa fitinatul duniyaa amma asumattin isinirraa gabaabsa raareen raaree ceekuu ofirraa itti cabsan waan hin ta'iniif hanqanumattin irraa gabaabbadhee warreen na duuba jiruuf faraqa gadhiisa kanniifni daraaraa adda addaa waliif fidee daima godhe malee daraaraa tokko guuretii miti duuba. Daraaraa adda addaa Ara daraaraan jabaan bakka kanati ta adeera keenya momma kabiiraati adeera keenya kabiira hoggu takka mee adeera kabiiraaf allahu akbar jaa mee laakiin akkamitti bakiila namni keenya kun mee mee takka jaa mee hoggu takka ammas ajaa qoy biyya tana waan rabbii ni zigaalani mee hoggu takka allahu akbar jaa ammas ewa adeera kabiiraaf shuuf yaa ahbaabi ani ani